Prabu Belantar sia merampok padangan, bulih dikatakan udah sampir dua bulan kada kakaruan, makan kada kakaruan, minum kada kakaruan. Lalu ternyata ia mengandung lala cinta terhadap Dewi Sabadra, ini bini ulih Raden Arjuna atanapi Pangeran Adipati Janaka. Lalu diutus ujar kita ini wakil.

Di nagara anggur permana selatan jaya. Lalu bejalan kesana kemari mencari di mana nagara pandawa. Kala kadang kadang besinggah betakun jar kita, nya nya di mana nagara pandawa. Apabila nya kada dipadahakan dibunuhnya. Lalu di situ hampir terjadi peperangan jar kita. Jadi di sini jagat gawat di seluruh alam jagat bayangan macam-macam orang ada nang setengah mati ada nang saparapat mati paparangan ini terhadap bang bangsa muka tiwa nara pada jaga berendam lalu di situ aja kita carita tacarita keadaan urang di. Nagara ulah wilayah pasisir laut itu nang bangaran Prabu Ratu Sudari nang dengan anaknya nang bangaran Bangbang Puja Kasmaran. Ah iya toh. Anak mas, anak mas, Bangbang Puja Kasmaran. Ulun Kanjang Rama, hai coba kamari kam.

Di segenap palosok-palosok sudah tarjadi paparangan. Ini ada seorang satria nang ma'amuk nang bajalan ninjur kita ka sana kamari. Tujuannya ingin mancari nagara Pandawa. Maka bila kada dipadahakan, dibunuhnya. Inya tujuan itu kada tahu pang lagi handak apa mancari nagara Pandawa. Kamungkinan itu urang niat jahat handak mancari nagara Pandawa. Kalanya urang tu baik-baik handak mancari nagara Pandawa, bila kada dipadahakan, bila kita bapadah kada tahu. Kada iya sarik pina, bararti inya dasar banapsu handak mancari kanagaran Pandawa tu. Mungkin nitu urang niat, niat jahat. Mungkin nitu niat urang itu kada baik. Kira-kira haja pang tapi. Tapi mudahan pang nih jangan sampai ka sini. Kalau inya sampai ka sini, wah macam mana kita nih. Kira-kira tuh, kalau urang tuh sampai ka sini kira-kira, kira-kira.

Kalau kita padahakan itu dimana negara pandawa berarti kita masuk orang nang orang jalim terhadap orang orang pandawa padahal orang orang pandawa ini baik lawan kita pokoknya kaya apa haja jangan kita padahakan habis ai inggih kanyang rama maka di negara pandawa ni lihat bini orang ni baik lawan kita ni baik lawan buhan pandawa oh orang pandawa ni baik bukan main lawan kita. Coba beli sampai kita padahakan kena umpama terjadi apa-apa eh kada jamin keselamatan kita. Kira-kira kam sanggupkah kalau inya datang ka sini melawan? Inggih, ulun sanggup, kancang Rama. Bujur-bujur ikam, sanggup banar sanggupkah atarapi macam manakah? Inggih, ulun sanggup, kancang Rama. Yah, kalau umai sanggup ayo. Kira-kira langkap hajalah ikam kajian-kajian. Inggih langkap punya rama ya sudah sakarang aku handak mantes lawan ikam dahulu ikam ni suara mun kawa dikakarasi yu sadikit jangan lambut kaya ini lihat kaya macam seorang bini bini coba sakali ikam kugaratak handak mas ulun kanjang rama ah lagi sakali labih karas. Handak bus. Ulun kanyar bah. Landu cawat ikam habis saya mengkena hp pakara. Ayu ikam bersiap-siap haja deh Hulit. Kamungkinan nya satu saat pasti manuju kamari. Soalnya nya sudah kamana-mana bajalan jadi kita mancari negara Pandawa. Coba. Kita baik siap-siap haja dulu sudah. Jadi rupanya malor ti dalam ceritanya. Lalu rupanya di situ ini Prabu Ratu Sidari dengan anaknya Bang-Bang Puja Kasmaran duduk di kursi belum bujur, bapandir belum rampung lagi, tiba-tiba malam datang itu nang pangaran Bang-Bang Sabu Katiwa Narapati Jagha Parhinam. Nah lihat ada orang datang siapa kira-kira ini nak mas? Inggih Kanjang Rama.

Nah, kira-kira pas haja pang tu dugaanku nih. Takasini jua ai urang sakalinya. Kalau boleh tahu ini nagara apa? Ini nagara wilayah pasisir laut. Siapa nang mamimpin di sini? Nih, aku saurang nang mamimpin di sini. Oh, jadi situlah nang mamimpin? Sia aku nang mamimpin. Ini pang siapa ini? Ini anakku nang bangaran Bang, Bang Puja Kasmaran. Yah, syukur bagiya kalo macam itu. Nah, sakarang macam ini. Yah, jadi kadatangan satria kamari tujuan mau apa? Tujuan ka sini kada lain dan kada bukan tujuan ingin mananyakan nagara Pandawa. Kira-kira urang sini tahulah di mana latak-latak nagara Pandawa. Nah jaku pas kalo bujur kalo jakuhan ada salah tida pasti pandawa nang ditakunakannya oma ini macam mana ini ada dipadahakan ah iya hudah ni dipadahakan kada mungkin jua kita madahakan soalnya orang-orang pandawa ni terlanjur baik pulang lawan buhan kita ni jua han kira-kira ini. Prabu Datu Swidari tahulah di mana latak nagara Pandawa. Nah, sabalumnya aku banyak-banyak mohon maaf. Ini lawan satria nang bangaran Bambang Samukatiwa Narapati Jaga Perdana aku banyak-banyak minta ampun. Kalau masalah nagara Pandawa, hanyar ini aku mandangar. Aku kada tahu abisnya di mana nagara Pandawa. Kada mungkin ini urang kada tahu di mana nagara Pandawa. Nagara Pandawa itu kan nagara besar, pamimpinnya kan Arjuna terkenal di mana-mana, di bahkan itu terkenal di seluruh alam jagat pawayangan. Kada mungkin tidak urang sini kada tahu. Ini memang sengaja kada handak memadahakan sudah. Padahakan nya di mana latak nagara Pandawa? Kanapa gerang jadi sampai kada handak mamadahakan? Rupanya urang-urang Pandawa ni ditakutani kah kira-kira jadi kada mau mamadahakan? Bapadahakan di mana latak nagara Pandawa? Nah, iam sudah. Ini sarik belaluan urang ni ne. Ayo, sekarang aku batanya sekali lagi di mana nagara Pandawa? Kira-kira, nah hujan hari ini lihat. Kira-kira handak salamat kah handak kada kah ini urang nagara pasisir laut. Apabila handak salamat padahakan di mana nagara Pandawa, tapi bila kada handak salamat kada usah dipadahakan nagara Pandawa. Dabini kukumpul saluruh laki-laki bini-bini nang ada disini, kutanya dimana nagara Pandawa, apabila kada mamadahakan kada kujamin kasalamatan. Padahakan kah kada kah? Kada tahu nagara Pandawa aku kada tahu. Kurang ajar berarti macam ini. Berarti macam ini dasar. handak dengan kekarasannya pang macam ini. Kalau macam itu ya apa boleh buat. Memang aku tahu di mana negeri penuh tapi kada kupadahakan habis saya mengkena caranya. Kurang ajar awas deh mini ikam. Anak mas bambang puja kasmaran kaya apa ikam. Inggih ulun sanggup mahadapinya kanyar ma. Ayo sekarang kalau bujur-bujur ikam sanggup kemana ikam hadapi. Inggih, apa boja sampiyan Kanjang Rama? Satria, satria. Oh nah, friend. Ini siapa ini? Kanalakan, ulun Bambang Pujakasmaran. Oh, Bambang Pujakasmaran kah? Inggih. Kira-kira tahulah ikam di mana negara Pandawa? Ulun kada tahu. Kurang ajar. Macam ini lihat tahu orang yang sebujurnya orang negara pendawa tapi bakuliah melihat awas sekarang inggih awas jua kalau macam ini dem ini kuhajar ikam kurang ajar macam ini memang kurang ajar makanya parlu diajar ulun wuh kurang ajar mahulut pang sekalinya nih awas sekarang ikam hukum dem ini belakang madah negara pendawa hukum ja sekarang jua.

Lalu di situlah katiwasan Bangbang Pujaka Sembaran. Anak mas Bangbang Pujaka Sembaran kaya apa ikam? Manang kah kalah kah? Inggih manang. Oh jadi manang ikam? Inggih manang urang. Oh urang sakalinya nang manang lah. Ikam pang kaya apa? Bila inya urang nang manang, pasti ulun kalah. Coba sampiyan bapikir-pikir batakun, ah dasar bujur pantangan urang nang manang kalah saurang. Hah, lihat macam ini lihat. Ah, bang-bang puja kasmaran ni didangar pandir iya haja pang tadi lihat. Sanggup, sanggup sagala macam, sakalinya sudah bahadapan lawan ini kada mampu mahadapi. Ah, kada makan taruh pulang ikam hari ini. Apa ikam aur kalah tarus macam ini lihat. Samalam. Waktu dahulu ikam kapala takuyak dapat urang yuhan, ni kalah pulang ikam. Ah, iya hudah nene. Hudah, anak mas. Inggih, inggih kada papa kanya rama. Sakurang-kurang ulun ya kalah, kada jadi masalah. Ini nang masalahnya macam ini, inya manantang sampiyan jua kanyang rama. Ujarnya kalau bujur-bujur Ratu Swidari marasa jiwa laki-laki, turun kamari. Bila inya kada turun, nukar ka kamban haja ujarnya. Oh jadinya manantang di aku kah? Inggih. Pah, marabainya manantang tu kada apa-apa jua lih hitakan nih ha. Sampiyan kada wani, nayanya jua nani. Mun sawat ikam ni kah lah, aku pulang am nang kada wani. Udah kalah macam itu kita larian haja udah. Kita kada manunggui di sisi ini lagi, pokoknya kita asal jangan sampai memadahkan di mana lagi dah pandu, kita larian habis nya sudah, kaya apa kada kaya apa lagi anak mas ai. Inggih, apa-apa ujar sampiyan kah nya kada ma. Kurang ajar lihat urang-urang sini heh. Jelas inya lari, asal kada mamadahakan di mana negara Pandawa. Dasar, kaya apa urang-urang Pandawa ni jadi sampai macam ini. Demi ni aku bajalan pulang, kada berhenti aku. Ku cari di kada sampai dapat negara Pandawa kada ampih aku demi ni bajalan. Kasihan lihat anak mas itu bang-bang cakrannya gambaran diwa. Mainginakan tahadap ini putri telamin.

Nah, kira-kira iya nang jar habar-habar urang nih. Ada urang maamuk jar, heh urang gila kah nangapa kah jua nih. Minta ka sini maka iya am nih. Ah, tapi mun sudah ka sini kada batahan ku jadiakan sambal ku jadiakan bula-bulanan haja nih mun imbah ka sini nih. Nama tujuan ka sini mau ka mana? Tunggu dulu sapandang.

Sasapuhnya urang sini, dianggap jajagaunya urang sini han lihat. Oh, jadi macam itu. Ya, memang macam itu. Ini satria tujuan kamu kemana? Tujuan apa yang dicari? Ini langsung saja. Ini tujuanku kada lain. Ingin mancari nagara Pandawa. Kira-kira ini satur diwa tahulah di mana nagara Pandawa. Nagara Pandawa memang nagara Pandawa ini kan oh jadi ini satur diwa tahukah kira-kira nagara Pandawa. Oh kada kada kada salah salah. Oh berarti ini satur dewa tahu dimana negara pandawa jangan baklaim satur dewa ya bujur memang aku tahu negara pandawa tapi pandawa pandawa ni banyak pandawa banyak ada pandawa satu pandawa dua pandawa tiga sampai pandawa saribu ada pandawa ni jadi tahulah lawan arjuna nah mun lawan arjuna aku tahu jua tapi dimana andaknya aku arjuna tu kada tahu cuma jelas di pandawa cuma pandawa ni ada saribu nah pandawa nang mana. Ku jadi macam itu. Kurang ajar pang mun ngaran Saturdiwa kada mungkin Saturdiwa kada tahu lawan Arjuna. Sadangkan Saturdiwa tadi tahu di mana nagara Pandawa. Berarti Saturdiwa ini kada jujur. Padahakan di mana nagara Pandawa. Kalau ku padahakan tujuan mau ke nagara Pandawa apa. Oh kalau masalah tujuan kada usah ditanyakan, kada usah batawa masalah tujuan, pokoknya bila aku ada manuju ka nagara Pandawa ada tu nang kutuju. Wah ini berarti urang jahat ini, kada baik urang ini berarti. Hudah, aku kada tahu di mana nagara Pandawa, aku kada tahu jua lawan Arjuna habis saya. Kurang ajar, satur liwa mamandahakan ka kada ka ikam. Kada kupadahakan habis ai. Mimang aku tahu di mana gada pandawa, tapi aku curiga ini ini ada niat-niat nang kada bagus. Ada niat-niat nang kada baik ini jadi handak mancari nagara pandawa. Uh jadi kalau macam itu dasar handak terjadi peperangan jua pang di sini. Kalau masalah terjadi peperangan. Ku santang demi ni. Pokoknya kada ku padahkan sampai mati tetap kada ku padahkan nagara Pandawa ni. Karena aku banyak bajasa pang lawan urang-urang nagara Pandawa. Talabih-labih lawan Arjuna ko. Apalagi di sana ada Paman Prabu Darmakasoma. Prabu Darmakasoma tu urang nang bujur-bujur baik. Urang nang bujur-bujur kabih ilmu pangatahuan. Urang nang baahlak baik. Urang nang basipat pamurah. Maha panyayang pambarian urang itu. Nang ngaran parabu-parabu Tiru Makasuma ni panyayangan urangnya lawan kakawanan. Kada pitihan lawan duit inya han. Apabila tadapat di warung manahuri, ada wahini lain, kakawanan wahini bilinya kita ka warung. Datang kawan ka warung, dikira ti babayari saurang, pas saurang nang ditagihinya inda bayari akan, ai tu kakawanan wahini sapalih-palih. Alah udah para budir maka suman dasar bajua urang baik, apalagi nang ngaran Arjuna, wah itu urang baik. Nang ngaran bubuhan Pandawa ni bila kita ni baik, Wah, inya labih baik lagi lawan kita. Tapi apabila kita jahat, inya labih jahat lagi lawan kita. Paribasa anak dalam pukungan dibunuhnya. Saandai kata tulah aku mamadahakan di mana-mana nagara di nagara Pandawa, sadangkan aku kada tahu tujuan ikam antah baik kah tujuan ikam jahat kah ka nagara Pandawa. Kalau inya baik, yah alhamdulillah syukur bagiya. Kalau inya jahat, pina kupikirakan. Dan aku kada tahu tujuan ikam. Nah jelas kena kupadahakan nang kada bahandap ah bisa sudah. Bararti kalau aku sampai mamadahakan dimana nagara pandawa bararti aku urang kada balas jasa lawan urang nagara pandawa. Maka aku banyak tamakan hak-hak nagara pandawa. Aku banyak tamakan pambarian-pambarian urang nagara pandawa. Sawat aku mamadahakan. Kira-kira kadada bisa sudah. Kurang ajar. Berarti satur di wayahini dasar karas hati jua pang kada handak mamadahakan di mana kira Pandawa. Mimang aku karas hati kada mamadahakan, pukuknya kada kupadahakan kayapa haja caranya. Kalau macam ini sudah, aku maminta sakali lagi dengan mamohon dengan hormat tatapi dengan sangat, padahakankah di mana kira Pandawa, kadakah. Kada kupadahakan habis ai. oh jadi kada dipadahakan awas sakarang kalanya ikam kada mamadahakan kada kujamin kasalamatan satur dewa nagara ikam kujadiakan lautan darah hari ini oh tenung suka suka menangkai ini jangankan saikung ikam ni saribu kumpul kaya macam ini aku satur dewa anak dewa. Iwa persada, kira-kira kada tahu pang lagi lawan aku. Huh, sakarang awas ikam. Ikam tu mini kada kujamin keselamatan satul siwa. Huh, awas jua hari ini. Ini tapi ini antara dua haja pang lah. Bila kada aku tuh nang mati babantal gadang, urang ni tuh nang mati babantal gadang. Tapi awas sakarang kada kujamin keselamatan. Nah, aku sakali lagi ni lihat handak. Tapulah aku kada berubah pikiran, alangkah baiknya ini satur liwa padahakan ha nagara Pandawa kada salahnya padahakan. Kan sudah kubilang aku satur liwa, apabila jaku mirah mirah aku kada mamadahakan hima nagara Pandawa. Oh jadi ikam tatap karas hati kada mamadahakan? Tatap kada kupadahakan. Ikam siap mananggung sagala tindakan-tindakanku? Siap mananggung. Awas sekarang. Ikam kada kujamin kasalamatan dan mun ikam hukum sampai mati saluruh urang-urang nang ada di negara Runjung Layangan awas kada kuhukum ikam, hukum cuba-cuba dan ini sandang hukuman satur siwa jua. Jadi rupanya manurut dalam caritanya lalu rupanya di situ aja kita satur diwa kada mampu jadi kita bahadapan lawan nang pangaran Bambang Samukadiwa Narapati jua Parhinam. Ujar Nyai Satur Diwa, aku labih baik lari, labih baik aku malariakan diri daripada aku mandahakan di mana latak nagara Pandawa. Taruh lari, itu nang bakanan bang-bang Satur Diwa. Kurang ajar, lari jua pang sakalinya Satur Diwa ni lihat. Jakanya dipadahakan di mana nagara Pandawa tuh, tapi tatap inya kada mamadahakan. Bingung aku lihat, kamana aku mancari nagara Pandawa ni. Sampai wahini ni aku kada dapat lagi nagara Pandawa. Wah, sakit pang macam ini mencari lihat. Jadi rupanya lampai bajalan pulang ini ingin mangaran. Bang Bang semuka tiwa nerapa dijaga perhinam. Lalu ia berjalan sampai di, di peratapan itu cemara lingga di hadapan Bang Bang angkeran diwa. Bah. Nah, kayaknya ada orang datang bang nah. Satria, Satria, Ona Paran. ini tujuan mau kemana tujuan memang belum ada tujuan cuma ada satu ingin mencari negara pandawa uh ingin mencari negara pandawa hadang dahulu ini siapa gerang ngaran nih aku nang bangaran bang bang sambukat hiwa narapat dijaga parhidam wah orang mana kira kira aku orang.

Jadi tujuan tadi ingin mancari negara pandawa, memang macam itu aku ingin mancari negara pandawa. Oh jadi ingin mancari negara pandawa, yah memang macam itu aku sudah kasana kemari lihat kemana mana sudah mancari negara pandawa tapi tetap aku kada tahu. Tatap aku kada dibadahkan urang, kada dibari urang, kada dibaritahu urang ka mana nagara Pandawa. Bingung aku lihat, di mana nagara Pandawa. Tapi untuk labih jalasnya dahulu, tujuan ka nagara Pandawa tu apa. Asal kalau masalah tujuan kada usah ditanyakan karena. Itu tujuan ku kada lain aku ada hajat ke negara pendawa ada nang handak ku ambil di negara pendawa oh berarti orang jahat pang kira kira ni. Ini siapa nama dahulu sebelum itu aku nang bangaran bang bang enggiran hiwa ini negara apa aku memimpin ini negara ini cemara lingga aku pemimpinnya disini aku nang jajah gaulnya disini. Nang di takutan ni urang di kampung ya aku ni pang. Oh jadi nang ngaran angkringan diwa lah ya memang macam itu. Kira kini kira kira bang bang angkringan diwa ni tahu lah dimana latak nagara pandawa. Kalau nagara pandawa tarus terang aku tahu cuma bulih. Ini aku bulih mamadahakan Nagari Pandawa, tapi aku handak tahu dahulu apa tujuan ke Nagari Pandawa. Kalanya tahu tujuan hanyar ku padahakan. Oh jadi ikam handak tahu tujuan ke Nagari Pandawa. Yah memang macam itu, aku handak tahu dahulu tujuan. Kada mungkin aku sambarang mamadahakan, kalaupun apa-apa kada lihat. Kasian ulah urang nagara Pandawa, urang nagara Pandawa ni baik tahu lah ikam. Ah kalau macam itu bila kada mamadah ka, bila kalau bujur-bujur ikam handak tahu tujuan ko ka nagara Pandawa, ayu tunggu ikam. Tapi hadang dahulu aku handak baistirahat satumat tu aku handak minum dahulu nah. Ayu nah ku padah akan ikam, tenang kita baistirahat dahulu satumat. Nah baistirahat dahulu kita nah.